Hai geng uh, Bertemu baru ba channel aku uh, Nicole Fender Cover Studio Jadi Kali tu aku kamai kita unboxing Kerusi gaming Ti dibeli aku minggu ni kemari Kita tahu uh, meda video nya ba channel aku Aku bejalai ngiga kerusi tu. TT Racing Swift X 2020. Okey, jadi sehari tu aku akan mai kita unboxing. Udahnya lagi aku mai kita meda uh, time lapse lah. Aku masang kerusi tu. Udahnya aku akan madah ke kita nama

Flat, flat endur iya duduk. Utai bisi iya empu armrest. Lamba support ya, lamba support tu dalam jaku Iban kitai iya nya kena nyukung tulang belakang. Endur kitai duduk ba belakang kitai bisi support nya ngambi enda pedis punggung. Alright. Armrest tempat mangaika lengan atau mangaika jari. Alright.

Alright. Tanih, tanih. Tanih ngagai kitai lah. Okey, nyadi tu bisi instruction manual nya. Aku akan macha tu. And kita meda ke ni cara ke nabung nya. Okey. Oh, ni guai. Uh, mai kita muka ku tag accessory box ya dulu. Alright, tu accessory box tu dek.

Alright, bisi berai sida ya Allen key guys. Okey. Sebab ku baka ke main puzzle nya meh, baka ke main ayam Lego. So, kita nguji lah nitih ke manual tu. Aku akan mai kita meda aku ngaga nampung tu lah. Uh, nengah time lapse out sama-sama ngaku.

Ooh memang best lah. Wow. Yun. Kalah buah guys. Oke. Udah siap unboxing uh, pemasangan TT Racing. Jadi udah tau aku kan ngena kerusi tu dulu dalam Seminggu udah nya aku pulai enggau kerita baru, aku meri pendapat aku okey. Ciao. Nama kebuah aku meli kerusi gaming? Ok guys, jadi game kita. Temu aku ari channel youtube ku selalu meda aku ga cover ni mungkin di tanah nemu reta pengawa aku iya nya sebagai seorang programmer aku mereka bentuk aaa aplikasi web kebanyakan kerja aku tu ngaga coding au baka tu nyadi Sekumbang dua kumbang lah udah PKP tau bisi dua taun dah udah start PKP dah lebih kurang lah aku gawa ari rumah kita gawa di opis barang semua cukup sigi nyamai di sekumbang dua kumbang kada gawa di rumah kerusi ke diri empu barang ke diri empu nyadi mula mula aya lah aku suba beli kerusi aaa kerusi tau lah kena aku beli ku laban

Laban aku bekerja sehari-hari ari pukul semilan sampai pukul enam dalam lapan jam jadi aku rasa kerusi tu ka kadang-kadang lelah deh ke gali oh lalu anu nya deh belakang nya tu meh bisi anu nya deh bisi shape tapi enda ulih semput agi pun sigi aku betubuh besai. Jadi memang kurang selesa lah. Sehari sampai lapan jam kadang-kadang lebih lah laban ukai maya kitai gawa aja balu gawa pun kitai agi nunga komputer baka aku agi nunga komputer lalu ngadu ke muzik lepas ambis gawa ngerekod cover aku jadi cukup enda selesa lah. Jadi nya meh ngujung ke aku tu saya ka ngiga kerusi ke selesa agi lah.

Hai geng. So sehari tu uh, udah masuk hari keempat aku udah ngena kerusi tu. Jadi aku ka meri pandangan aku pasal kerusi tu TT Racing Swift X 2020. Alright. Jadi bagi tau aku bisi beberapa poin lah yang ka disebut aku. Nyang pertama, adakah bebaloi kita meli kerusi gaming? Okey, nyadi sebenarnya bagi aku lah, iya terpulai ngagai penggunaan kita lah. Nyadi baka aku laban kerusi tu kai dikena aku gawa untuk keselesaan. So amat bebaloi lah bagi aku laban aku udah mayuh browsing model-model kerusi, kerusi yang gaming lah. Nyadi aku meda baka di Sibu lah, aku meda di marketplace kebanyakan kerusi dalam pangkat rega tiga ratus lebih ke. Ke maksimum nya endai ibuh sebut nya bisi sampai beribu pun bisi tapi biasa nya lah tiga ke lima ratus agi bisi mayuh kerusi gaming lah jadi enti kita ke nyebut keselesaan tu enti takat keselesaan pun bisi. Nasaro au bisi juga kerusi iya murah agi dalam range dua ke tiga ratus lah peda aku ba kawasan Sibu tu. Kerusi office che au iya ke bisi tinggi agi belakang. Nya kira selesa nya ergonomic ko orang putih. Nyadi. Siti agi kebuah aku ka ngaga kerusi gaming tu laban aku suka iya empu design lah. Laban aku pun content creator, aku rindu meda logo iya ba belakang ti ku ngaga video baka tu. So nya siti kelebihan iya lah untuk aku mungkin baka kita yang bisi aaa ber ber planning ka ngaga channel game streaming ka. Mungkin kita ka main game. Streaming live tu mungkin kita saja ka ngerekod video kita bejako. Kerusi tu adalah salah satu ari hiasan dalam video kita. Baka enggau aku lah, nya nya kebuah aku milih kerusi gaming mega. Selain ari saja ke ngiga selesa lah, aku pun ka ngiga iya untuk penambah cantikkan video aku lah. Nyadi uhh kerusi tu TT Racing tu aku milih iya laban aku udah nguji uhh kerusi aku empu nya kita udah meda au iya ke dulu nya kerusi lama aku udah nya aku udah bisi bala cousin aku sida uncle aku udah meli kerusi mega nyadi siko ari cousin aku tu iya meli kerusi yang murah ko ku tadi lah kerusi gaming yang murah.

Tapi rasa ba aku neren tu beza enggau kerusi aku ke lama nya iya ke satu ratus tujuh puluh nya tadi. Nereh ga guna aku tukar ke ku. Aku ke nukar aku ke ngiga keselesaan lah. Cantik amat cantik kerusi nya tapi keselesaan nya nadai ba aku. Aaa nya lah siti sebab utama aku ke nukar kerusi lah. So nya udah keluar dari aku empu. Pilihan kerusi la so iya nya termasuk nyadi sigi agi pilihan nya ke bisi peda aku iya nya aku meda enggau uncle aku iya meli siti model tu TT racing duo V three ok nya siti ari pilihan utama la ba aku laban nya kerusi nya rega iya aku udah survey dalam lima ratus empat semilan semilan tu. Aku udah duduk dia, iya chukup selesa. Amat bebaloi lah meli nya rega empat semilan semilan TT Racing duo V three. Ok. Sitai dagi nya fabric iya layan mimit ukai ngena leather au. Iya ngena uhh fabric macham kain baldu kita nyebut asai aku lah. So iya chukup selesa. Ti ka banding enggau kerusi aku diatu. Aku rasa enggau iya nya selesa agi. Tetapi munyi aku madah tadi, siti ari sebab aku ka milih kerusi tu aku ka iya menambah cantikka video aku lah. Nyadi aku ka ngiga ke warna tampak agi baka tu warna merah. Enti ke fabric nya iya cuma bisi warna grey macam chelum ja. So nya pun udah enda temasuk lah. dalam list ok jadi ah seterusnya aku bisa pilihan sitip tu lah mungkin yang ma mimit kerusi tu 699 uh, aku rindu meda brand nya aku dah nguji ngau uncle aku nya tadi aku ulih lah cukup maneh lah jadi aku pun percaya akan beli kerusi tu lah jadi aku mula-mula agak survey dulu agak survey ba Lazada, aku mantaika gitar rega iya murah. Murah ga ari di Sibu lah, tapi kitai di Sarawak enda enda tentu ulih meli barang online baka nya laban shipping. Nyadi ok rega iya aku meda ba Lazada lima semilan semilan Tetapi, bila aku add to cart, aku ka check out, aku meda rega iya betambah baru seratus semilan puluh ringgit da. Laban nama? Shipping. Ok. Nyadi total price iya udah aku nambah shipping nyadi tujuh ratus lapan puluh semilan ringgit. Nyadi mahal enda bebaloi. Amat nya murah rega tapi shipping iya mahal. So, bagi kitai yang diau di area Sarawak terutama baka di Sibu deh. Enda deh pilihan kita terpaksa beli ba kedai lah. Nasib aku tetemu ke kedai tu iya bejual ba market place. Iya nyual rega bangku tu enam ratus semilan puluh semilan ringgit. Nama kebuah. Iya madahka aku laban iya ulih meli bulk mayuh meli secara pukal. Jadi rega shipping iya nya bisi kurang mimit. Nyadi maya nya aku laban aku datai ke kedai iya, aku ngambai kediri. Uh, iya pun meri aku diskaun sepuluh ringgit da. Nyadi total iya aku meli kerusi tu enam ratus lapan puluh semilan ringgit. Nyadi aku akan link ba deskripsyen aku lah ba baruh tu untuk kita beminat ka meli bangku ba iya di kawasan Sibu lah. Sibu jau. Kesimpulan nya, bebaloi ke enda kerusi tu? Bagi aku yes bebaloi. Bebisi kerusi ke ma agi bisi, murah agi bisi tapi bagi aku kerusi tu sweet spot. Iya enda nentu mahal, iya enda ga nentu murah tapi iya bisi utai ke diperluka aku, keselesaan siti enggau manah chantik untuk menambah baikkan video aku. Ok jadi aku rasa nya aja lah review aku pasal kerusi tu cukup selesa ok uh, sorry ngagai viewer aku yang ngantik aku ngagak cover laban aku cuba ke membawa ke arah yang lebih luas lagi lah selain dari cover aku ngagak video vlog Mungkin aku ke ngaga video tutorial tai ke baka nya lah tapi main purpose video aku agi untuk cover laban aku sigi minat belagu, sigi minat ngaga music. Okay, jadi utai-utai baka tu, baka kerusi tu pun aku minat laban aku sigi minat teknologi. Okay, so Thank you guys ti kita suka konten tu tau like tau share tau subscribe okey mungkin ti kita suka kita tau komen baru ah nanti kita agi ka meda video-video ke baka tu lah tau madah aku ataupun mungkin kita ka lagi Ninga cover mesti suggestion lagu ka cover ka lagu iban kita tau komen ba baru ha alright thank you guys bye bye.